Һәр дүшәмбе кичке сәгать 8-дә мин Әбри Хабриев, мин Алмаз Гыйлметдинов һәм мин Айваз Садыров сезне Татар радиосында сенсацион скандаль шоу тыңларга чакырабыз. Бүреләр белән бию! Яңа сәгатькә килеп кердек э, бергәләп, өчәүләшеп, ул да Усал Масгылмединов, Айва Садыров, Бүреләр белән бию программасы э, һәм әлбәттә өченче безнең эфирның корбаны Илназ Бах. Илназ Бах белән бик күңелле э, өлештә Ничектер тукталып алдык без, тукталып тордык, чөнки техник сәбәпләр, кайбер абонент, не абонент. Хәзер инде без таптык, былай эшлик, без таптык. Менә кемдер тыңлап торган яхшы кешеләр бар бит, улыймы? Яхшы кешеләр тыңлап торган, безгә шалтыраттылар да, сиңа ошаган егетнең номерын җибәрделәр. Давай. Бу как раз син хәзер моны егетне эзләгәнсең, тапкан бу Арча егете как раз, Арча петта укыган бугай. Арчалар берсе берсенә ошаган. Иә. Так. Исеме кем?
Алло.
Данис. Алло. Данис, брат, сәлам, хәлләр ничек? Ярый, әйбәт.
Ярый. Нормально, Аллаһ. Кара белгән кеше күп әлс яшә. Таныдыңмы әллә? Таныдыңмы? Юк.
Бу Илназ Бах дигән кеше борчый әле сине. Әйе, әйе. Карале, Данис, бер йомыш бар исеңә, малай. Ага.
Теге безне әзрәк кенә, э, мин инде монда әзрәк нәрсә дип әйтик инде. Эзләнеп эзләнеп җиргәнем, син шикеллерәк кеше, э, үзем шикеллерәк инде. Менә сиңа шаган дип Данис дигән малайның дип номерын биргәннәр и миңа. Безне шаталар икән без. Шаганмы соң?
Шагандыр инде.
Яра, кара, Данис, минем бер йомыш бар. 27 числода бу киләсе атнага инде февральдә бу айда шыңгатымы синең?

Музыкаль школада. А, ярар, бик әйбәт. Э, менә шул берәр көнне мин сиңа алайса шул 27-сенә планлаштырып торыйк әле. Э, әгәр дә атна уртасы булуга карамастан да теге ни муш сорап китерсең. Кара әле, бер йомыш бар. Монда әзрәк кенә теге эстрада Фирдүс Тямовны беләсеңме син? Ие, Аның белән әзрәк кенә иткәнешеп нидеп алган идек та инде. Бу миңа бик кату чыды. Грозить башлады. Ни ди? Атам мин сине дигән була шунда, хинем мин сине дигән була, хинатам дигән була инде. Имә? Ие. Э, шундый ни концерттан соң дип уйлап торам инде мин алар наверное анда җыелышырлар җегетләр белән үзең беләсең инде ул теманы нәрсә икән и менә мин сиңа ни акчасын бирәм аның имә кем әйтмешли аңа әзерәк акча да бирәсе бар инде ни э, шуны концерттан соң кайтышлый мин сиңа үземнең киемнәрне киеттереп имештер син банкетка барасың дип полностью теге минем костюм чалбарларын киеп чыгып китәсең дә инде минем, ал, минем алдан иң беренче булып концерт бетүгә Мин синнән соң икенче якка китеп барам. Теге шундый бер эшләп булмас микән? Белмисең мин. Ну, мин сиңа сразу теге гарантия әйтәм. Мин сиңа теге акчасын сразу бирәм анда, күпме кирәк сиңа? 50 мең, ну, 50 меңнән артмас инде дип уйлыйм мин аны, теге анда хәтле ни түгел. Ну, хинасы бар хинилар инде. Ләксәне, ну, может, ләкмәскә дә. Атуын да атабыз дип маташалар инде. Ну, каян килсен ул нырлап малайларына пистолет.

Юк, мин бит инде аны эзләнде. Мин аны бит инде кайларда гына ишетмәдем. Ай, теге сорашып йөрмәдем. Э, бирделәр менә синең номерны. Җегетләр арасында монда теге ниләр э, э, ну, дусмайлар беләсең шуны, әбриләр, ниләр, кемнәр әле, линарлар, ниләр шунда. Бөтенесе аркылы сөйләшеп карадым инде. Алар әйтә, менә шундыйрак дип, алар бөтенесе в курсе инде. Менә просто вакытым юк үземнең аның белән чуалып җиргә. Просто шундый э. момент туры килергә может. Выручать аласыңмы, юкмы? Абиш әйтә алмыймы? Малай алай итеп ташламыйлар инде мине. Ха мин мин алай итеп ташласам бетте шин. Якташларча булып чыкмый шин. А? Якташларча булып чыкмый аннары. Давай, күпме анда? Ну давай 100 ны 100 гә сөйләшик, әйдә. Йөз меңгә... Юкайны, братан, булмый, булмый, мин теге семьялы кеше буларак, алай торып, мин әйтеп йөри алмыйм, солай дип. Соң мин дә семьялы бит, минем дә э, ике бала бар, малай. Хатын авырлы. Алмыйм да инде. И, әйдә инде шулай бер нәрсә ташыйт, аннан мин син кире. Әгәр дә бер нәрсә булмаса, мин син сара кайтарып бәрәм арчага. Әйдә, сөйләштек. 27 көнне Уникслар концертлар залында.
Концерттан соң димени нәрсә концерт Юк инде, ну концерттан соң инде просто мин э, теге страховка кем әйтмешли. Концерттан соң алар килергә может инде сәгать 9-да 10-да бетә инде, уже 9 да 10 арасында э, минем алдан просто менә җырлап бетерүгә чыгып китәсең дә инде мин икенче яктан чыгып китәм. И все, әгәр дә була икән, булмый инде, булмаса булмый, просто шул көннәргә дип кенә уйлап торам я планлаштырып. Э, Тибәсә араннар мин синең бүтән борчымыйм инде.